Halo hawile hna nan dam cio hna maw? Tuni cu Kawlram kong tlawmpal tein dinpa ka rak chim ṭhan ta tuah lai. Tuni ah a biapi in chim ka duhmi cu Yekhai ram lei ah cangmi thil kongkau si lai i Arakan Army le AA le ralhrang kar ah a cangmi kahdohnak kongkau kha si loin ralhrang pawl nih sualnak a ngei lomi Mi sawhsawh Ziakhai miphun pawl kha an thah hnanak kongkau he pehtlai in khan tlawmpal te ka rak chim lai. A luan ciammai thlan i kul in i kua ah khan ralhrang siciang pakhat, ralkap minung zakhat hrawnghrang kha

Cuka khua ah cun Kawl ralkap minung zakhat hrawnghrang cu an rak lut i an hmuhmi chungin minung zeimazet kha an tlaih hna i an tlaih an tlaih hna i minung zeimazet kha a ṭihcia in cun zeizat set dah an tlaih hna timi kha ka thei ve lo nain tam ngaite kha an tlaih hna i cu hna cu fil pakhat ah karawng pakhat ah bawlung karawng bantuk phun ah an kalpi hna i cuka ah cun an kut an ṭem hna i bia an hal hna ti si. Cuka ahcun nu zong an i tel, ngakchia zong an i tel i pa pawl zong kha an i tel ti a si. I can tlawmpal chung bia an hal hna hnu in khan nu le pa kha an ṭhen hna i pa pawl kha an angki in aa, an mit kha i hup ding in khan nawl an pek hna ti a si. Cuticun pa pawl nih cun an angki cu an i phoih i an mit kha an i huh i cuticun ralhrang pawl nih cun pa pawl i An pum kha an chek hna i cu an pum cungah ee he aa pehtlaimi thil a si rua ti an hmuhmi tattoo hei ti bantuk maw, cun zei dangdang ṭhi hei ti bantuk maw, a dangdang thil pakhatkhat zong kha ee he ai pehtlai rua tiah an zumhmi minung paohpaoh kha direct bakin an tattoo zawn ah nam in an sawh hna. Cun meithal in an kah hna i direct bakin a hmun ah an thah colh hna ti si. I cuticun pa tam ngaite kha cuka hmun ah cun an thah hna i an thahmi hna pawl kha phisinnak nawl zong an pe hna lo, phisinnak caan zong an pe hna lo i cuticun an tatu le an thil oihmi le pakhatkhat ca ṭialmi ruangah khan direct bakin an thah cuahmah hna ti si. I an thah lomi pawl zong kha hngakchia le nulepa pawl zong kha cuka fil ahcun nili in lakah chunhnak na um lengah khan a zan zong kha cankhuadei cuka krawng vawlei lakah cun an ihter hna ti si. I cun a thaizing ah khan cuka an tlaihmi hna chungin nu zeimazet kha an kalpi hna i sitṭuaimiu chungah an luhpi hna i cu hna cu Mi cheukhat an zumhnak ahcun an phone chungah a ummi kha check dingah an kalpi hna rua ti kha an ruahmi a si. Sihmanhsehlaw an va phanh tikah khan an tlaihhrem hna i cu nu lakah cun pahnih kha an tlaihhrem hna i an tlaihhrem dih hna hnuah khan an thah beh hna ti a si. I an lakah a um vemi pakhat nu zong kha atu tiang hi a lo i Inn a chuak rih lo hohmanh nih an hmu rih lo i a thi maw, a nung maw ti kha atu tiang an thei rih lo i cu lawng si loin cuka Bin Phyu timi khua zong cu ralhrang nih heh tiah mei in an khangh i atu tiang hi inn a kaangmi hi inn sawmriat hrawng hrang a si cang ti kha Arakan Army nih statement an hun chuahmi ah an langhtermi si i cucaah ruangah cun Arakan Army nih an langhtermi chung ning in cun Binphyu khuachung ah ralhrang nih nikul le nikual in ni sawmthum ah an thahmi dihlak hi minung sawm sarih le paruk hrawnghrang an si ti kha an langhtermi a si. AA nih an timi cu hi bantukin order a petu le cun a tuahtu mi a thattu hna hi kan zoh sawhsawh hna lai lo i an dihlak in kan lehrulh hrimhrim hna lai ti kha an chimmi a si. Cucu International community tiang nih an theihmi thawngpang a si. Thluakawkpar ngaingai thawngpang a si caah khan a tawifiannak tein ka hun chim duhmi a si. Cu vial cu si ko sehlaw, a ngaitu vialte nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei. Ka page te kha follow na tuah rih lo si ahcun follow kha rak kan tuah cuahmah ve ko ti kha uh, vun nawl ṭhan, vun chim ṭhan ka duhmi a si. Ka lawm.